Diwedd noson un, a dwi dal yn fyw. Dwi'n fy ngwely a dwi'n flin. Ro'n i'n meindio musnes, yn brwsio'n anad yn ystafell molchi sydd fel rhywbeth allan o Alcatraz, pan ddath Nobi a Gags anghodi fi a mynd â fi fewn i'r lle chwech. Roedden nhw'n piso chwerthin a finna'n gweiddi ac yn gwneud yng ngorau glas i gicio a dyrnu. Ond mi gododd nobi fi gerfydd fy nghoesa, tra oedd gags yn dal fy mreichiau a gwthio mhen i lawr y pan. Dyna eiliadau hir a mywyd i. Ac wedyn, pan aethon nhw'n gollwng ni, mi nes i wylltio. Fydda i'm yn gwylltio'n aml, ond bob un a hyn, mi fydda i'n ffrwydro ac yn mynd yn hollol bonkers ac yn ffistio pob dim o fewn cyrraedd. Ta waeth. Mae set y toilet na ddarna wan. A'r papur bog dros y lle i gyd. Mae'r gwely matha concrit. Mae na spring yn tyllu'n hun i ac mae'r lloft fel bocs. Mae na bedwar na ni yma. Fi, Dei, Alun a Jason. Mae'r e crowd drws nesa. Gags, nobi a'r griw. Maen nhw dal i chwerthin. Bastards. Dwi'n di cael gwersi kung fu neu karate pa fydd hwn drosad. Dwi'n ysu am gael rhoi karate chop reit yn rhwy'n obi nes mae o'n ffladnar ac yn sgrechian am fyddiant. A gags fi. Dwi'n yn dall pam i fod ynta wedi penderfynu pigo arna i. Ond fel hyn bydd i rwan berig. Treidio o'i ffarn. O leia tydan ni ddim mewn cwt. Mae o fwy o blasty. Wedi cael ei addasu yn dormitories bach. Ac mae yna rhyw fath o wres ma. O, mae'r system yn hen fel cant a dwi'n blydi fferru. Gawson ni'n hel i mewn fatha defaid pan gyrraeddon ni. Wedyn gawson ni swper. Fyddwn afiach. Wedyn, ar ôl gair o groeso gan Roger, y boi sy'n rhedeg y lle yma, ac sy'n edrych fel dyn SES, gawson ni rhannu i grwpiau o chwech. Y pump sydd efo fi ydy Dei, Nobi, Gags, Gwenan. Dwi'n mynd meindio darn yna. A Colwen. Rhyw hen snotan fach sy'n yn dosbarth ni. Gret. Blydi gret. Roedd llygid Nobby'n troi'n i bennodd o gymaint wrth i fodd. Wel, chi'n un tros. Dw ti fo'i lwcus yn cael bod yn y tîm ni. Ond well i ti blydi cadw i fyny efo ni, reit? Fydra ni'n diodda twats bach rechlyd sydd ddim yn tynnu pwysau yn y tîm yma. Mi drodd a dei wedyn ar ei pinsiad gas dy fo'n ei ochr. A titha fyd ffatso! Roedd Gwyna'n law yn llaw fo gags. Gad lonydd yn nhw'n obi, medda fo. Gwaith tîm fydd o cofia. Ti'n mynd rhoi cic i dy goli di cyn y gêm wyt ti? Fyswn i byth yn rhoi un o'r ploncars yma'n gol i ddechrau cychwyn. Roedd Gwynan a Golwen yn chwerthin ar hynna. Sut maen nhw'n gallu meddwl bod Nobi'n ddigryd? Dwi ddim yn gwybod. Helo, Donna dw i, a fi fydd hefo'r tîm yma am y penwythnos. Dyma pawb yn troi i sbio ni. Waw. Roedd i'r un ffunud a honna fo gwallt i'r melyn y gladiators ers talwm. Be? Chi ydy'n instructor ni? Holodd Nobi fel tasa fo'm yn credu'r peth. Ia. Chi? Holodd Gags wedyn. Chi sy'n mynd i dysgu ni gan wyo dringo? Ia, pam? Be sy? Edrychodd Nobi a Gags ar ei gilydd am eiliad. Dim byd. Jyst synnu ma' merch ydych chi. Ti'm yn meddwl bod merch yn gallu gneud pethau fel 'a? Dwi'm yn deud hynny. Dwi'n falch. Dwi cystal â'r haiku i gyd. Mi fyddwch chi'n ddigon diogel efo fi. Reit. Be' ydych enwa chi mi gael dod i'ch nabod chi? Mi fyddan ni gyd wedi dod i nabod ein gilydd yn arbennig o dda erbyn diwedd y cwrs. Aethon ni drwy'r ig ar ôl deud enwa jyst yr unwaith. Ac ro'n i'n cofio enw pawb yn syth. Nath i weny'n lyflu arna i. Ond wedyn mi nath i sôn be fyddan ni'n neud fory. Ac wedyn do'n i ddim mor siŵr os o'n i yn liciau. Cerdded i fyny blydi mynydd. Waw! Wedyn, i wneud pethau waeth, Mi nath hi ddaetha ni feddwl yn galad am be odda ni fel unigolion yn gobeithio i gael allan o'r tridia ma. A mi nath hi rannu dalenna o bapur a deud wrtha ni am sgwennu be odda ni feddwl. Be? Do'dd Nobi ddim yn swnio ry apus. Gwaith ysgol! Flippin heck! gwynodd Gwenan. Ti'm yn serious? Ydw. Hollol o ddifri, gwenodd Donna. Jyst rhyw baragraff bach neith y tro. Ydy o'm di fod o'n breifat? Holais i. O'n isio gwybod os oedden ni'n cael deud y gwir, ta jyst malu cachu. Y stwff ma thrawon isio ti sgwennu. Ydy, atebodd Donna. Mi fydda i'n i'r rhoi nhw'n y ffail yma. A dwi'n naddo na fydda i'n sbio arnyn nhw. Gewch chi sbio drostyn nhw yn breifat ar ddiwedd y cwrs i weld sut hwyl byddwch chi wedi gael ar wireddu'ch gobeithion. Felly mi fuon ni'n sgriblo am ryw bum munud. Dyma be sgwinish i. Dwi'n gobeithio gallu mynd adra miwn un darn, heb wneud gormod na fi'n hyn. Ac na fydd o'n ormod o hunlle. Ac y gnaeth nobi foddi, torrith gags i drwyn, a tex pegs i goes. Mi nes i feddwl ychwanegu Ac y bydd Gwenan yn dympio gags ac yn copio off efo fi. Ond doedd gen i'n ffydd yn y lle mo gwbl. Garantîd sy'n na rywun i ddarllen o ac yn cael hwyl ar y men i. Iawn, pawb wedi gorffen? Gofynnodd Donna. Wela i chi fori ta? Brecwast am saith? Dwi eisiau mynd adra.